Хезмәтләре өчен хөрмәт. Все вкусно, спасибо. Все здесь жители, добрые. Химиклар проспектындагы 64-нче йортта яшәүчеләр ишек алларында ремонт ясаган эшчеләр өчен табын кырдылар. Интеллектуаль транспорт системасы. 1 сентябрьдән Түбән Камада автобуслар кондукторсыз йөриячәк. Сак бул, урман! Бете. Сезон башыннан 315 кешегә талпан кадалган. Каләм ияләре бәйрәм үзәгендә. Безгә бергә җыелып очрашу өчен ул безнең өчен зур вакыйга. Чирмешәндә 4-нче медиа сабан туе узды. Җиңүчеләр рәтендә Рубах үзәге рәисе Алсу Зәбирова милли һөнәри премия лауреаты булды. Хезмәтләре өчен хөрмәт, Химиклар проспектындагы 64 нче йортта яшәүчеләр ишек алларында ремонт ясаган эшчеләр өчен табын кырдылар. Өстәлгә камыр ризыклары, кайнар аш, чәй куялар. Хәзер безнең йорт яны территориябез курчак кебек, диләр. Кунакчыл түбән камалар белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты. Өстәл сый-нигъмәттән сыгылып тора. Чәкчәк, өчпочмак, бәлеш. Химиклар проспектындагы 64 нче йортта эшләүчеләр урамда чәй табыны коралар. Төп кунаклар, эшчеләр. Тырыш хезмәткә олы хөрмәт, ди түбәнкамалылар. Каждый день с утра до поз. Эссе көннәр торуына карамастан, юл төзүчеләр көн саен иртәдән алып кичкә кадәр баш күтәрмичә эшлиләр. Бөтен эшне бик пөхтә башкаралар. Хезмәтләре өчен аларга рәхмәт. Быел алтынчы һәм җиденче микрорайоннарга караган йортлар арасында Безнең ишегалды программасына бердәнбер адрес эләгә. Эшчеләргә шактый тырышырга туры килә. Территория гаять зур. Зур техника монда 60 елга якын кергәне булмаган. Хәзер күпчелек эш башкарылган, яктырткычларны монтажлыйсы кала, соңыннан төзекләндерүгә керешәчәкләр. Безнең ишегалдын танырлык түгел, матур, уңайлы, төзек, диләр биредә яшәүчеләр. Все вкусно, спасибо, все здесь жители добрые, Эшчеләрне җыеп, аларга рәхмәт йөзеннән чәй эчерү Түбән Камада үзенә күрә бер матур традиция. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, Әнтәр яңалыклары. Кондукторлар хезмәтеннән тулысынча баш тарталар. Беренче сентябрьдән Түбән Каманың җәмәгать транспортында контактсыз түләү системасы эшли башлаячак. Бу хакта Екатеринбургта узган Иннопром форумында Радмир Беляев хәбәр итте.

Татарстанда 5400 дан артык кешегә талпан кадалган, аеруча Казанда яшәүчеләр зыян күргән. Башкалада бөҗәк тешләү белән бәйле 1800 очрак теркәлгән. Түбән Камада 315 кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Роспотребнадзор белгечләре кисәтә, табигатькә чыкканда талпаннардан саклый торган махсус чаралар кулланырга, Тәнне каплый торган кием киергә, өйгә кайткач үзеңне һәм якыннарынны җентекләп тикшерергә кирәк. Урман бете кадалган очракта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итегез. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татар лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Каләм тибрәтүчеләр оста язучылар гына түгел, спортта да җитез һәм көчле. Чирмешәндә узган медиа сабан туй моны тагын бер кат раслады. Дүрт ел тарихы булган бәйрәмгә Татмедиа җәмгыятенең барлык филиаллары чакырылды. 500 дән артык журналист милли ярышларда катнашып, Хуҗалар әзерләгән метр ярым диаметр зурлыктагы суган пирогы белән сыйланды. Иң кызыклы мизгелләрне бергәләп карыйк. Чирмешәннәр кунакларны җыр-биюләр белән каршы ала, бу Сабан туйга хас милли йола, аның иң күңелле өлеше, бүләк җыю. Бәйрәмнең тамашачысы да, катнашучысы да, журналистлар. Алар көн дә телевидение, радио, газет аша республика халкына мөһим яңалыкларны җиткерә. Бүген каләм ияләре үзләре күңел ача. Мәйданда милли Спорт уеннары, бәйге, ярышлар кызганнан-кыза барды. Көянтә белән су ташу, чүлмәк вату, утын кисү, баганага менү, иң кызыгы, аркан тартышу булды. Ир-атлар арасында беренче урынны Энтер Медиа Холдингы командасы яулады.
Но пестрецы рвут, рвут, рвут. Есть победители! Город Нижнекамск, поздравляем!
Татмедиа карамагына 66 филиал керә, болар 98 газета, 17 журнал, 19 телеканал, 14 радио һәм 80 гә якын сайт. Алар төрле телләрдә эшлиләр. Иң алдынгыларына Татмедиа агентлыгы җитәкчелеге рәхмәт хатлары тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында НТРның социаль челтәрләр белән эшләүче белгеч Алинә Мәхмүтова да бар. Татмедиа ул уникаль оешма, бөтен республиканы берләштереп тора. Безнең һәрбер шәһәребездә, һәрбер район үзәгендә безнең редакцияләребез эшләп тора. Журналистларыбыз э, республика тормышына бик актив катнаша. Аларның э, эшчәнлегеннән башка безнең тормышны бүгенге көндә күреп булмыйдыр. Социаль икътисади үсешкә зур өлеш кертәләр, яктырталар, тормышны күрсәтәләр. Менә бөтенебезгә бергә җыелып очрашыр өчен ул безнең өчен зур вакыйга. Сабан туй үткәрү урыны очраклы гына сайланмаган, Чирмешән районы суган үстерү белән дан тота, шуңа да районның визит карточкасы, диаметры метр ярым булган яшелчә пирогы, аны әби-бабайлардан калган рецепт буенча пешергәннәр. 50 килограмм суган, 60 йомырка.

Катнашучылар әлеге төбәкне юкка гына Татарстан Швейцариясе дип йөртмиләр, аның гүзәл табигате һәркемне сокландырды. Район башлыгы исә кунакларны киләсе елда да кабат килергә чакырып, җылы теләкләрен җиткерде. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Медиа-Сабан туе быел дүртенче тапкыр узды. Рубах үзәге рәисе Алсу Зәбирова коммерцияле булмаган оешмалар хатын-кызлары милли һөнәри премиясе лауреаты булды. Ул Тигез мөмкинлекләр номинациясендә җиңү яулады. Бүләкләү тантанасы Мәскәүдә узды. Быел конкурска илнең 76 төбәгеннән 250 гариза килде, финалга 200 гә якын катнашучы узды, алар 23 номинациядә көч сынашты. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Кичләрегез күңелле һәм файдалы узсын!